Salam mähriban doganlar, gadyrdan ýilleşler, eziz tomaşaçylar! Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasynyň şeýle-de Hak Bileleşiginiň Türkmenim kanalyna tomaşa edýäňiz. Şu gün agşam Türkiýe wagty bilen sagat ýigrimi iki otuzda on biriň ýarynda halk bilen, watandaşlarymyz bilen bile özara pikir alşygymyz bar. Biziň göni ýaýlymymyzyň bu günki, bu gezekki temasy ýaýradylýan ýalan habarlar barada. Ýalan habarlary bilip-bilmän ýaýratmak kimiň bähbidine? Şu temada özara pikir alyşyp bolar. Şoň üçin häzirden siz öz soraglaryňyzy we jogaplaryňyzy, öz garaýyşlaryňyzy, pikirleriňizi, teklipleriňizi, bellikleriňizi taýýarlaň. Indi şu taýda köp wagtdan bäri jogaby soralýan bir sorag bar, tema bar. Şo tema bilen baglanyşykly diňleýjilerimiziň, ildeşlerimiziň soraglaryna jogap bermek isleýän. Bilinişi ýaly, Türkmenistanyň ýagdaýy adatdan daşary bir ýagdaý. Hemme tarapdan ele alanyňda, ilat taýdan ele alaňda-da Türkmenistanyň ilatynyň ýarysyndan köpüsi, köp çeşmeleriň öňe sürmegine görä, daşary ýurtlardaky türkmenistanly watandaşlaryň sany Türkmenistan döwletiniň ilatynyň ýüzden altmyş göterimi bilen ýetmiş göteriminiň arasynda. Şonuň üçin hem, Türkmenistanyň watandaşlarynyň ýüzden altmyş, ýetmiş göterimi bu diktatorlyk režiminden diktatorlyk düşünjesinden, mentalitetinden, jemgyýete ornaşan korrupsiýa edim-gylymyndan gysgaçasy Türkmenistanyň we Türkmenistanyň halkynyň bagtyny ýatyrýan ýaramaz gylyk-häsiýetleriň soňuna çykylmagy üçin, olar bilen göreşilmegi üçin näme etmeli we Türkmenistanyň ýagdaýy haçan düzeler? Türkmenistanyň ýagdaýynyň haçan düzeljegi barada gysgaça jogap. Haçan-da, aktiwistler, öňdebaryjylar, watansöýerler, il-gün bähbitli iş etmek isleýän watandaşlarymyz, haçan-da, dogry ýoly göreşmek üçin, dogry ýoly, dogry metodlary saýlap alanda, muň birinji şerti Ikinji şerti hakyky, dogry, arassa, päk ýürekli göreşijiler bilen bileleşip hereket edende, ana, şonda ýeňiş gazanalar, şonda Türkmenistanyň eşretli geljegi üçin Esasy iň uly ädim ädiler. Diktatorlyga garşy göreşmek üçin, pes aň-düşünjä, göripçilige, tireparazlyga, biziň halkymyzy agzala edýän, biziň halkymyzy yza äkidýän, biziň halkymyzy, döwletimizi ösdürmeýän ýaramaz gylyk-häsiýetlerden, daşymyzy gabap alan howp-hatarlardan goranmak üçin biziň dogry göreş metodlary bilen göreşmegimiz gerek. Göreşde ýeňiş gazanmak üçin hökman iki sany zat bolmaly. Biri, göreşmegiň dogry metody, ikinjisi, dogry metodlary doly durmuşa geçiribiljek dogry adamlar bilen bilelikde hereket etmek. Haçan-da hakyky öňdebaryjylar, hakyky göreşijiler bilen, hakyky göreşiň metodlary bilen göreşilen wagty biziň Allatagalaň ylahy kanunlaryna sazlaşygymyz, garmoniýamyz tamamlanýar we biz Allatagala we tebigat bilen sazlaşykly hereket etmäge başlaýarys. Ana şonda ähli güýçler biziň bilen bile sazlaşykly herekete geçýär we şeýlelikde göreşde ýeňiş gazanylýar. Eýsem, göreşde ýeňiş gazanmak hemme zady çözýärmi? Häzirki diktatory, haramdagy we oň haram tohumyny we töwereginde ondan ýallanýanlary, olaryň ýallaklaryny aýyrmak hemme zady çözýärmi? Ýok, çözenok. Biziň häzirki özüne göreşiji diýýän ýa-da olary gollaýanynyň esasy ýalňyşýan ýeri şu. Bir haramzadany aýryp, başga bir haramzadany oň ýerine getirmek, oň ornuna oturtmak, bu diktatorlyga garşy göreşmek ýa-da diktatorlygy ortadan aýyrmak däl, meseläni çözmek däl. Hälki belläp geçişim ýaly, hökmany suratda Iň esasy iki şert ýerine ýetirilmeli. Ýeňiş gazanyljak bolsa, diktatorlyk meselesi düýbünden çözüljek bolsa. Birinjisi, dogry metodlar bilen göreşmek, ikinjisi, dogry adamlar bilen göreşmek. Egri adamlar bilen däl. Hiç wagt egri bilen dogryny bir tutup bolanok. Ynha, mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, Türkmenistanyň ýagdaýy haçan düzeler diýlen soragyň jogabam şu taýda ýatýar. Ýagny, biz haçan-da dogry göreş metodlary bilen, dogry adamlar bilen agzybirlikde, bileleşip göreşmäge başlan wagtymyz, iň gysga wagtyň içinde, biziň yhlasymyza bagly. Iň gysga wagtyň içinde biziň agzybirligimize, biziň agzybirligimiziň berkligine, biziň bileleşigimiziň sazlaşygyna, biziň tebigatyň güýçleri bilen sazlaşygymyza bagly. Şoňa bagly gysga wagtda düzeler. Indi häzirki pursatda, häzirki döwürde Türkmenistanda watandaşlaryň beýleki adamzat taryhynda öz azatlygy, erkinligi üçin göreşen halklardan artykmaç tarapy näme? Ýa-da türkçe awantažly tarapy näme? Birinjisi, Türkmenistanyň ilatynyň ýüzden altmyş we ýetmiş göteriminiň, onda-da kellelileriniň, iş güýjüniň, gujur-gaýratlylarynyň, başarnyklylarynyň daşary ýurtlarda bolmagy biziň üçin ullakan artykmaçlyk, ullakan mümkinçilik, awantaž. Ikinjisi, häzir biz döwrebap tehnologiýaň ýaşaýşy, adamlaryň arasyndaky aragatnaşygy, düşünişmekligi iň ýeňilleşdiren, iň aňsatlaşdyran we çaltlaşdyrylan döwründe ýaşaýarys. Şonuň üçin biz öz aramyzda agzybirlikde dogry metodlar bilen, dogry adamlar bilen bileleşip, göreşe başlasak, ana şonda biz gysga wagtyň içinde öz aramyzdaky garmoniýa, sazlaşyk, agzybirlik, agzybirligem aslynda garmoniýa diýmek, tebigat bilen, öz halkyň bilen, öz duýgulaň bilen, öz egindeşleň bilen, watandaşlaň bilen Sazlaşykly garmoniýa içinde hereket etmek diýmek, duýgularyňy paýlaşmak, biri-biriňi gollamak, biri-biriňe egin bermek diýmek. Ana, şonuň üçin agzybirlik ähmiýetli. Bizem agzybirlik üçin hemme zady bir tarapa goýup, emosiýalary, her hili kemçilikleri, hemme zady bir tarapa goýup, agzybirlik üçin, öz halkymyz bilen garmoniýa, sazlaşykly, dogry göreş metodlary bilen gysga wagtda ýeňiş gazanmagyň, geljek nesillerimize ösen, adalatly, demokratik, halal bir jemgyýet we döwlet sistemasyny sowgat bermek üçin Biziň alyp barýan işlerimiz we biziň esasy maksadymyz, aladamyz, töwellamyz şundan ybarat. Şoň üçin hem, mähriban doganlar, ynha, nädip göreşmeli we diktatorlyga garşy, pis düşünjelilige, göripçilige, töhmetçilige garşy

Ynha, şuň metodlary we şu soraglar bilen baglanyşykly biziň garaýşymyz öz ýigrimi ýedi ýyllyk göreş, durmuş hem iş tejribämizden çykaran netijämiz. Siz hem öz garaýyşlaryňyzy, bellikleriňizi şu wideoň aşagyna teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz. Şeýdip, il-gün bähbitli bu ugurda edilýän, hak üçin, hakykat üçin edilýän işlere goşant goşup bilersiňiz. Wideolarymyzy ýaýratmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Il-gün bähbitli edilýän işleri gollamak üçin kanalymyzy begenmegi, daş-töweregiňize tanatmagy, Şeýlelikde, Türkmenim kanalyny iň gysga wagtda daşary ýurtdaky türkmenden bir lobby kanalyna, telekanalyna öwürmäge goşant goşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Agşamky göni ýaýlyma çenli Alla ýaryňyz bolsun, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Teswirçilerimiziň elleri, ýüzi dert görmesin. Alla ýaryňyz bolsun.